Mae tiwbin Visking yn gallu cael ei ddefnyddio fel model o'r cleifion bach a addangos y broses o amsugniad. Byddwn yn edrych ar sut mae'r cleifion bach wedi ei addasu ar gyfer amsugniad a chyfyngiadau'r model Visking tubing. Tu mewn y cleifion bach mae moleciwlau mawr anhydawdd, starch, proteinau a brasterau yn cael eu thorri lawr i mewn i'r moleciwlau bach penodol glwcos, asidau amino, asidau brasterog a glyserol. Dim ond y moleciwlau bach sydd medru treledu trwy wal y coledyn bach a symud i mewn i'r llif gwaed. Mae'r wal y coledyn bach yn actio fel pilen athraeth ddetholus. Mae'r coledyn bach gyda llawer o addasiadau ar gyfer amsugniad effeithiol. Mae'r wal y coledyn bach gydag ymestiniadau o'r enw Vilae, sydd yn rhoi arwynebedd mawr ar gyfer trylediad. Mae'r Vilae hefyd gyda chyflenwad gwaed cyfoethog sydd yn helpu i gadw graddiant trylediad serth. Cymerwch glwcos. Mae glwcos yn tryledi o ardal lle mae mewn crynodiad uchel tu mewn i'r clefyn bach i ardal lle mae glwcos mewn crynodiad isel. y gwaed. Os mae gwaed newydd ddim yn pasio trwy'r fili, bydd y glwcos yn dod i equilibriwm a bydd symudiad gwir y glwcos yn hafal ym mhob cyfeiriad. Mae'r galon yn pwmpio gwaed ffres trwy'r amser, felly mae glwcos yn cael ei chario i ffwrdd o'r fili ac yn cadw'r crynodiad glwcos yn isel, ac felly yn cadw'r graddiad trylediad yn serth. Mae'r tiwbin fisgyn yn gallu perfformio fel model, ac mae cwestiynau arholiad ar y testun hwn yn gallu bod yn anodd oherwydd mae nifer mawr gwestiynau gwahanol yn gallu cael ei gofyn. Gadewch i ni rhoi ychydig o starch, amylase a phrotein y tu mewn i'r tiwbin fisgyn, ac yna gosod y tiwbin fisgyn mewn beaker sydd wedi ei llenwi gyda dŵr pur. Byddwn yn profi'r dŵr pur yn syth am bresenoldeb starch, glwcos a phrotein gan ddefnyddio'r profion bwyd. Cofiwch bod ni'n defnyddio hydoddiant o iodine i brofi am starch, rydym yn defnyddio adweithydd Benedict i brofi am glwcos a hydoddiant biwret i brofi am brotein. Bydd pob prawf yn rhoi canlyniad negyddol oherwydd does dim digon o amser eto i unrhyw beth i trwledu i'r dŵr pur. Nawr, ar ôl pob munud, byddwn yn profi'r dŵr am starch, glwcos a phrotein. A dyma'r canlyniadau y byddwn ni yn cael, a nawr ni am egluro beth sydd wedi digwydd. Mae'r prawf starch yn negyddol bob tro oherwydd bod y moleciwlau starch yn rhy fawr i ffitio trwy fandylliau'r pilen athraidd thetholus y tiwbin fisgyn. Mae prawf am brotein hefyd yn parhau'n negyddol bob tro oherwydd mae'r moleciwl protein yn rhy fawr i ffitio trwy fandallau pilen athraitytholus y tiwbin fisgyn. Yn olaf, mae'r prawf glwcos yn dangos positif cryfach a chryfach wrth i'r amser fynd heibio. Cofiwch, does dim glwcos y tu mewn i'r tiwbin fisgyn ar ddechrau'r arbrawf.

gan nad oes ganddo fili. Felly, bydd cyfradd y trolediad yn llawer arafach. Y cyfyngiad arall yw bod y dŵr yn cynrychioli'r gwaed, ond gan nad oes dŵr ffres yn mynd mewn i'r beaker, rydym yn cyrraedd equilibriwm ac nid oes graddiant trylediad serth. Does dim symudiad net glwcos i'r naill cyfeiriad na'r llall ar ôl bach o amser. Yn ein cyrff mae gwaed ffres bob amser yn cael ei gyflenwi o amgylch y cluddyn bach a'r fili, felly mae'r graddiant trallediad bob amser yn parhau'n serth a does dim ecwilibriwm. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar sut mae corff yn defnyddio brasterau, glwcos a phroteinau, a beth yw wir ystyr diet cytbwys.